Şeýle bir millet bar goja dünýäde. Togaplar daň turup günüň nuruny. Şeýle bir mesgen bar goja dünýäde. Ar, namys dek gorar parlak tuguny. Şeýle bir ärler bar goja dünýäde, Ak bagta beslemiş mukaddes öýün, Jemagaty ýygnap, göreş tutduryp, Äleme jar eder tutýan her toýun. Şeýle bir ynsan bar goja dünýäde. Öz halkyny synmaz bagta besländir. Ol eziz Arkadag jennete öwren mekanynyň ady Türkmenistandyr. Salam. Makalada alyň makaly. Megalam. Kaka salowmaleýkim. Aha, waleýkim oglan. Saglykmy Begmyratjan? Hawa. Tagaman ördüňmi? Ördük men her turdum ha. Mallary örä goýberdim. Ha, tüweleme gaty gowy. Çaýlaýaňmy? Ha, gel han bir käse çaý bereýin. Ýogsa-da galaňy gördüňmi oglan? Galamy indi görmäge barýan. Häzir bir iýmit berdirjek. Hawa. Bu agnap ýatanyny gördüm. Aha. Bu at agnan ýerde toý bolar diýýär türkmen aga. Hawa. Toý bolaýmagy gaty ahtimal oglan. A belki şeýle bolsun-da. Şeýdi. Ýagşy dilegde bol bala. Hawa. Onda men hazir galam bilen didarlaşjak. Aha. Bir iýmläýin. Soň ondan arkaýyn çaýlaşyp söhbet edibereris da. Aha, bolar, bolar oglum, bolar. Bor onda, bolýar. Hany men sizi sürüp bereýin, bala. Ýerden turup atamy gördüm. Indem seň ýanyňa geldim, galam. Behişdi bedewim, ýürekdeş dostum. Gözlerimden derdimi aňyp, şatlygyma şatlanyp bilýän gardaşym. Han men seni gowy edip iýmitläýin, bu gün sökmeli ýollarymyz kän. Gadamymyň bady saňa-da wagyldyr, galam.

Kaka çaýlaýaňyzmy? Aha. Begmyratjan geldiňmi oglan? Owa geldim. Gel bakaly. Han al bir kase çaý. Sag ol. Begmyratjan bir şu gün Murat aga Ogly Meredi täze ýurda göçürýär. Ana şu obaň oglanlary bolup şo kömege gidýämişler. Senem eliň boş bolsa. Ho bu gün edil bir wajyp işim-ä ýok, elim-ä boşurak. Ha eliň boş bolsa onda bar-a. Bir kömek etmek bar-a, türkmeniň bir öňden gelýän bar-a. Üýşüp şuny ýaly ýogurt diýýä, ýene diýýä şuny ýaly zatlara üýşülip kömek edilýä oglum. Senem bar-a kömege bar. Ha Bor kaka hökman. Ol iýdiň pişmäni. Heý berekella. Bu gün Begenjiňem toýdur. Obadan kän daşlaşmaýyn. Bagşylar gelse, göreş tutulsa. Üstesine Şemşatjanam toýa barar. Beh, maňa-da bir söz berläýse, owadan goşgulymdan birini aýdyp, Şemşadyň gözüne bir abraýly ýigit bolup görünäýsem. Goýunlaram günortana çenli aýlap, oba dolany. Ho-ho-ho-how, adamlar! Eşitdim-eşitmedim diýmäň-le, ho-o-o-w! Bu gün obamyzda toý toýlanýandyr-la, ho-o-o-w! Bu toýda at çapdyrylyp, göreş tutduryljakdyr-la, ho-o-o-w! Toýa şäherden belli bagşylarymyz geljekdir-le, ho-o-o-w! Eşitdim-eşitmedim diýmäň-le, ho-o-o-w! Jan gyzym, aglamagyn, alnyň bagtyň bolsun, maňlaýyň bolsun. Eneň. Ýüregi ene ýüregi ýat ýere gitseňem keseki iňňemek bolsaňam gynanýandyr öýtmegin gynanýandyryn ýöne bagta barýanyňa begenýändirin balam nesihatym algyn baran ýeriň bilen bolgun gaýynyňa eje saýgyn gaýynataňy kaka saýgyn durmuşda gowy günlerem ajy günlerem bardyr süýji günlerem bardyr gyzym ajy günleri mertlik bilen saklap süýji günleriňi öz ojagyňa paýlagyn balam. Seniň aslyň pis pällikden alnarmy? Pis pälli bolgun. Barjak ýaran ýeriň bolan bolgun. Yrsgalyň igsilmesin. Oba ýaran gelin bor, oba düzen gelin bol, Allajan, yrsgally gelinden biri bol. Maňlaýyň bolsun, çagam.

Hawa. Hany bu ýurdumyza belli meşhur bagşylar geljek diýip eşitdik, gelmeýämi olar? Nesip bolsa ýoldadyr, gelmelidir olar. Aý berekella. Bir gelseler sag-aman, ýaşulular bolup bir gulaklaryň posuny açaýsak bu gün. Nesip bolsa enşalla. Wiý, Rüstem, toýa alyp baryjy gürleşdiňmi? Wiý, huşum gursyn, başagaýlyk bilen ýadymdan çykaraýypdyryn-a men. Ýa, dur entek. Bäşim agaň ogly bar-da, Begmyrat diýip. Hawa, o obamyzda. Gowy dili barja oglan. Şony gürleşiň, haýyş edip göräýsene şo. Begmyrat! How! Beg brat, bir haýyşt bar. Rüstem sen mi? Bir min Jelil al şun. O Rüstem jan, näme haýyşt? Sellik bir ullakan haýyşt bar, kyn görmesen. Eýgilik mi ho, näme boldy? Näme kömek? Şu bagşylar ýetip gelýär welin. Hä, Parahat aga, Kyýas aga, ýanynda Baýramyrat aga bar diýsene. Hawa, olaram bar. Aý onda bu gün hezil bolar-ow nesip bolsa. Wah, hezil-ä bolar wol, hezil boljak bolmajak saňa-da bagly. Näme boldy, näme boldy? Toýuň aladalary bilen başagaý bolup alyp barjaýyny tutmandyryn. A indi? Sen ýakynda Türkmen döwlet medeniýet institutyny tamamladyň. Mhm. Bir toýy özüň alyp baraý diýjek bolýaň. Howwa Begmyrat. Eý Rüstem jan menow obamyzda özem dilewar ýaşulularymyz bar. Bulaň öňüne çykyp toý alyp men başarmaýan ow. Begmyrat jan şeýdip başlanýada sen durup bermeseň bolanok Begmyrat. Onda synanşaýyn.

Al, gaýynlaryna çörek bişirip oturan, ýagly çörek edip berip duran bolsun. Yrsgally, döwletli gelin bol, Allajan. Görbeş dilinden zat toý bolsun. Nahar bişirip, gaýyna hyzmat edip duran gelin bolsun. Ene, indi-de meniň näçe Wagşy öýe gelip, börek, manty, çörek Ýagly çörek bişirip durran gelin bolsun diýip gatyrdym bala. Türkmen aga toý toýlasa uludan, Şatlyk, şowhun her pursatda käneler. Pälwanlar göreş tutsa meýdanda, Gözellerden joşup çykar läleler. Ýigitler ýaglyk sary towsar, Çagalar oýnar, aşyk Aýterek, Bedewleri çapar ýeller mysaly, Joşa geler, toýa ulaşan ýürek. Baryn goýar bereketli saçaga, Yrsgalyn gaýnadar tämiz gazanda, Toýuň şowhunyna has-da bat berer Kalplary zehinli bagşy-sazanda. Essalawmaleýkum, hormatly ýaşulular, halypa bagşylar, sazandalar, mähriban kümüş saçly enelerimiz! Ine bu gün merdana pederlerimiziň ruhy siňen gadymy mukaddes Gökdepämiz toý lybasynda Naýan kejebe bilen Döwlet ojaga gelinem geldi. Eziz adamlar, hormatly obadaşlar, hemmämize-de şeýle toýlardan ýetirsin. Her kime ogul öýermek, gyz çykarmak, agtyk toý toýlamak her birimize miýesser etsin. Ajaýyp toý mynasybetli, dabara mynasybetli bir döwrümiziň ussat halypa bagşylary, halypa sazandalarymyz bu gün Obamyza gelip, bir ajaýyp türkmen halk aýdymlaryny, owadan sazlary ýerine ýetirip, bize lezzet berer. Bu gün öz döwründe ençeme halypa bagşylarymyz bilen, sazandalarymyz bilen döwürdeş bolan, ençeme toýlaryň hem şaýady halypa sazanda, Türkmenistanyň halk artisti Baýrammyrat Söýünow, şeýle-de döwrümiziň ussat bagşylary, Türkmenistanyň halk artistleri Kyýas Durdyýew, Parahat Şyhymow bu gün ajaýyp aýdymlary ýerine ýetirip bermek üçin toýumyza gatnaşýarlar. Şeýle-de ine zehinli, ezber elli döwürdeş sazandalarymyz Guwanç Mämmetnazarow, şeýle-de Gurbangeldi Gurbanberdiýew hem bu gün toýumyzda. Halypalar, sazandalar biz sizi hoş gördük diýýäs, obamyza hoş geldiňiz. Indi hormatly ýaşulular, obadaşlar, nesip bolsa häzir aýdym diňläris, saz diňläris. Bagşylarymyzdan isleg bildirýän aýdymlaryňyz bolsa arkaýyn ýüz tutup bilersiňiz. Ine, obamyzyň şahyrlary bar, dilewar ýaşulularymyz, kethudaý ýaşulularymyz bar. Olaryň şahyrana setirlerini diňläris. Umuman, nesip bolsa, bu gün uludan toý toýlarys. Şonuň üçin bagşylar hakynda gyzyklanýan sowallaryňyz, soraglaryňyz bolsa-da, arkaýyn ýüzlenip bilersiňiz indi, ýaşulular. Naharam-a taýyn diýä welin, Aşpezler alybersinlermi? Onda toýumyzy toýlalyň, aýdym diňläliň, bagşylara gezek geçirýäs. Diňläň, dynç alyň. Bize bir türkmeniň milli däp-dessuryna laýyklykda şeýle bir döwletli toýlary erkinlikde, bolçulykda toýlamaga bize ähli mümkinçilikleri döredip berýän halypa Arkadagymyza-da köp-köp sagbolsun aýdýas. Eziz Arkadagymyzyň ömrüne ömür goşulsyn.

Aý aşyklara kylsaň zulum gel gel Bir dostuňa gel pidasydyr Ah gel ýar Gel gel ýar ey ha

Indi artar men abarym Raga hal çatmaz nazar men ey gel nazarym Nefes diyer benim yarım gel gel Gelin kıyla ayrın şatıdır Ah şatıdır Ha gel yarim Ha aşyklary kylsam gülüm o öz ýarynyň ho gel pidaýydyr

Kerim. Oho, Batyrjan näli? Gowmy, sag-aman geldiňmi? Selil, gowmy? Gözüň aýdyň. Hawa, sag bol, gowmy? Watan öňünde gulluk bolsun, sag-aman dyndyň. Hawa, Hudaýa şükür. Aý, berekella. Gowmy, oba garalar gowmy? Obada näme täzelik bar? Aý, bizem şu mallar bilen. Oba, wiý, aýdan ýaly, bu gün Kakadurdy aga ogly Begestana toý edýär. Tüweleme. Menem laýyk şoňa görneýin diýip durdum. Ine, Zelil jana tabşyryp, ýör, bile şoňa görneli.

Aýra düşsem elip, haddym ýaý bolar, Aýrylmasam göwnüm ajap jaý bolar, eý. Her bir günüm aýdyr, aýym ýyl bolar. Aýym uzap gitdi ýyldan ýyllara.

Obadaşlar nä şu gün toýuňam nä göreşdi. Wagty gelip ýetdi. Kim pälwan bolsa özüne göwni ýetýän pälwanlar orta gelibermeli. Geliň an pälwanlar. Nowruz pälwan, Rahman pälwan. Şulaňam bir ogşuk baýragy bar. Adamlar Göreşsin lan! Palwanlar göreş başlady adamlar, synlan göreşi! Dönüş! Nowruz pälwan pälwan boldy gözüň aýdyň pälwan baýrak nesip etsin. Obadaşlar indi bolsa pälwanlar öwüt şaýrana göreşýär. Hany pälwanlar başlady öwüt şaýrana göreşýän pälwanlar. Aýla aýla. Her Hemra Pälwan boldy. Toýuň baş baýragy Köşek Gülliýa, Ýakup Pälwan. Baýly pälwan, gel orta! Han pälwanlar, başlady! Ýakup pälwan baş baýrak Köşek Gullyýam nasibe eýe boldy. Nesip etsin baýragyň pälwan! Adamlaryna Şu günki toýuň göreşi sag-aman sowuldy. Indi baýraklar pälwanlar baýragyňyz nesip etsin. Indi adamlar ýörüň toý ýerine baryp bagşy diňläliň. Ýörüň.

Saýraýar gopuzly gyz. Joralar daşynda ýaýnaýar gopuzly gyz. Ýürejigime dat bolup, ylhamma bat bolup, läle kakyp şat bolup, oýnaýar gopuzly gyz. Tapdym bagt guşumy, ýaz eýlediň gyşymy, meniň aşyk başymy aýlaýar gopuzly gyz.

Halaýyk, ine şu ak öýümiziň uklarynyň hemmesini ötürip gutardyk. Öýümiz taýyn boldy. Indi şunuň ýalga towusmaly wagty geldi-de. Hany ýalga getiriň, a. Al. Ýa bismillah. Hany geliň oglanlar. Aşagyna, aşagyna.

Emma onuň buda dokuz ataý bar. Iň soňky deme çenli küýseýär ýürek. Ýaşlaň arasynda garrylar gezek. Boýuny bersinler ýaşlygyny ýatlap. Şolam biziň üçin kömekdir kömek.

Garlar käýesek kineli bolmaň, Ýene-de ugrunda şolar jan terek. Dilleri senaly ýaşullar gerek. Ilimden, günümden daş bolsun gussa, Toýum-baýramym hemme il bilen gezek. Juwanlar baýramyň gelşiň bolsa, Garrysyz söhbetim gurakdyr gurak. Toýa gezeg berýän garrylar gerek. Mydam duz emek. Görmeýän zadyňa gözüň açmaga Bilmeýän zadyňa bermäge kömek Maňlaýy gasan zatlar gerek Aý köpe ýalap duran ner ogluň bolsa Ýene gyzyň bolsa boýlary derek Iki semindyndan gedi saklasa, Çolara ýaş dileýäs uzakdan uzak. Ömre ömür goşýandan garrylar gerek.

Tabyn bilse ördek alar ey Belek perwariler ýel guşlary

Şatlyga beslenýär bagtyýar Watan! Parasatly Liderimiziň şanyna toý donuny geýip agzybir il-gün alkyş aýdýar dana Arkadagyma. Pederleriň ruhy baky medetdir Türkmenleriň mizemejek kowmuna bu toprak mertligi sowgat edipdir Parasatly öz Arkadag ogluna.